Is-Satar hija ċelebrazzjoni tal-erba' mitħarġa tas-Satar hija rivista li hija popolari ħafna eh, mat-tfal u anke mal-kbar, hija rivista li nafuha kemm aħna bħala tfal u llum il-ġurnata t-tfal qegħdin jesperjenzawha wkoll fl-iskejjel permezz tal-Fondazzjoni Satar li baqgħet toħroġ din ir-rivista tant popolari u li issa wasalna addirittura tad-dragward ta' 400 edizzjoni. Festa Satar hija ċelebrazzjoni ta' dan il-mument importanti ħafna fejn qed niċċelebraw l-erba' mitt ħarġa tal-magazine Satar kif ukoll 55 sena mill-ewwel ħarġa tiegħu. Wasalna s'hawn permezz tas-sapport u l-kontribut tat-tfal, tal-adulti li qed ituna dejjem iktar sapport biex jagħmlu din ir-rivista popolari u dejjem iktar relevanti fl-edukazzjoni Maltija. Meta tisma' L-isem Satar tiftakar f'memorji sbieħ ta' meta konna l-iskola u n-namra tal-ktieb. Żgur li llum qed niċċelebraw l-400 edizzjoni tas-Satar ser inkomplu naraw iktar ħidma biex ikollna aktar studenti li jikbru bi mħabba lejn il-qari, bi mħabba lejn it-tagħlim u ta' dan anke nirringrazzja l-Malta Union for Teachers li ħadmu fuq dan il-magazin u jkomplu jkabbru l-imħabba lejn il-qari. Jien għandi sensfazzjoni illi kont mill-bidu mat-twelid ta' Satar fis-sena skolastika 70-71 fil-binet tiegħu. Satar li li tani wkoll pjattaforma xogħlijiet tiegħi Għax ħafna mill-karattri li mbagħad sabu ruħhom f'kotba, twieldu f'Satar. Imma l-isbaħ ħaġa kienet li permezz ta' Satar jiena iltqajt ma' ħafna tfal. U nittama li hekk għad nagħmel illum u hekk għadhom jagħmlu ħafna kittieba. Satar u l-kittieba huma ħolqa b'saħħitha mill-aktar. Satar huma kreattività, fantasija, kuluri, proġett li qed vera qed nieħu gost naħdem fih. Nistenna kull xahar jasal biex nivvinta idea ġdida jew niżviluppa idea ġdida u nittapa li qed jilħaq ġenerazzjoni oħra ta' qarrejja li jħobbu l-qari, li jħobbu l-lingwa u li forsi jista' jgħinhom biex anka huma jesperimentaw f'kitbiet, f'proġetti ta' kitba tagħhom. Għal dal-aħħar 50 sena, Satar kienet magazzin illi daħal fil-familji ta' ħafna Maltin u Għawċin illi għen biex iżid il-kultura Maltija biex il-tfal u l-istudenti Maltin isiru jafu iktar u jħobbu l-lingwa Maltija u anka jisiru jafu diversi suġġetti bl-ilsien tagħhom stess. Minn żmien ta' meta l-ewwel edizzjonijiet kienu jkunu kollox iswed u abjad u ftit ritratti, Għal-lum li għandek magazines li huma full color u li għandhom tant tiżwieqa sabiħa ta' suġġetti ta' kreattività minn uħud mill-aqwa kittieba Maltin, dan huwa żgur magazin li daħal fil-qalb ta' kulħadd. Illum li qegħdin niċċelebraw l-400 edizzjoni ta' Satar, hekk inħarsu l-quddiem biex tkompli tkun mutur għall-edukazzjoni f'Malta u tgħin ukoll biex il-kultura Maltija tkompli issaħħaħ fil-ġenerazzjonijiet iż-żgħar u l-kbar Maltin. Sa tara li jġib li ħafna nostalġija, fakkarni f'meta kont tifla, kont qiegħda nikber, kont naqrah minn qoxra sa qoxra, u fejn qatt xi ħadd qalli li għad inkun proprju jien li qed nagħti l-kontribut tiegħi f'din ir-rivista hekk popolari mat-tfal Maltin u Għawdxin. Għalhekk nista' ngħid huwa ta' unur u gost u pjaċir għalija li qed nagħti s-sehem tiegħi proprju f'Satar. Is-Satar għalija huwa biċċa xogħol kbira kull xahar imma sodisfaċenti ħafna għax biha qegħdin noħolqu dinja sabiħa mimlija stejjer, informazzjoni utli, logħob u divertiment fil-lingwaġġ tat-tfal biex jifhmuh u fuq kollox biex jieħdu pjaċir huma t-tfal, imma mhux biss, anke l-ġenerazzjonijiet kollha li huma mdorrijin bis-satar mill-imgħoddi u għadhom iġemmgħuh, jaqrawh u jieħdu gost bih illum il-ġurnata wkoll. Satar huwa teżor huwa minjiera ta' riżorsi edukattivi li ilhom jinbnew għal tant snin. Is-Satar dawn l-aħħar 55 sena kiteb l-istorja ta' Malta. X'intħares lejn is-Satar tara Kif inbidlet Malta tul is-snin? Illum il-ġurnata s-satar għadu jevolvi, qiegħed hemm biex lill-istudenti tagħna jagħtihom ħarsa lejn dak li aħna mdawrin bih, dak li għaddejna minnu u permezz tiegħu tgħallmu dwar dak li qed isir madwarna. B'mod partikolari nippruvaw inżommu s-satar b'mod li jkun interessanti għall-istudenti tagħna. Is-satar huwa parti importanti mill-kultura u l-identità Maltija. Apparti li s-satar iżomm il-lingwa Maltija ħajja huwa minjiera ta' informazzjoni, hija rivista li titratta temi differenti ta' interess għall-istudenti. Għalhekk is-satar għandna nkomplu ninvestu fih biex